Нәрсәне нәрсәгә алмаштырабыз? Хәзер инде карап китик икъләбнең формуласын. Сәкенле нуннан соң һәм тәнвиннәрдән соң бә хәрефе килсә, безнең сәкенле нуныбыз әйләнә мим хәрефенә. Менә ничек итеп аны аңларга була. Без белә торган татар телендә менә шушы икъләб дигән икъләб күренеше күренеше бар. Мәсәлән, унбер. ун унбер дип санап киткәндә без ничә әйтәбез унбер унбер без унбер дип бөтенесендә җиренә җикереп ныны әйтеп бетермибез унбер унбер унбер дип менә шушы икләп э, э, икләп э, күренеше безнең телебездә кулланыла менә алдык бер сүзне әнбикхум Әнбикхум. Менә без өйрәнә торган тема. Сәкенле нуннан соң килә бә хәрефе. Менә шушы очракта без чип-чиста итеп әнбикхум дип әйтеп укымыйбыз. Иреннәребезне әкрен генә куябыз да Әм, бик хум дип әйтәбез. Э, иреннәребезне әкрен генә берсе өстенә берсен куябыз да, аны шушында иреннәрдә яшереп, э, борын аша э, тоткарлап, әз генә борын аша чыгарып, әз генә тоткарлап укыйбыз. Әм, бик хум. Әм, бик хум. Әм бихум. Без әйтелик, ән бихум. Я исә, әм бихум. Менә ән бихум да түгел, әм бихум да түгел. Без аны әкрен генә куеп, э, менә шушы ирене бездә яшереп, борын аша чыгарып, һәм бераз гына тоткарлап укырга тиешбез. Әм бихум. Хәзер тагын бер сүзне алып карыйк. Менә монда

Әм бүрикә. Менә шушылай итеп укырга дип без каян беләчәкбез? Менә монда э, н хәрефе өстендә э, сәкин урынына язачаклар кечкенә генә мим. Һәм менә монда сәкин урынына язачаклар кечкенә генә мим. Без шушы нун хәрефе өстендә кечкенә генә мим хәрефен күргәннән соң аңлыячакбыз, бу урында безгә икъләб кагыйдәсен кулланып укырга кирәк икәнен. Без иреннәребезне әкрен генә ябып, шунда иреннәребездә яш, иреннәребездә яшереп, борын аша чыгарып, тоткарлап укырга тиешбез. Хәзер инде ачык, ачык китабыбызның, китапларыбызның ачык 58 нче битен.

Сәмигъун басыйрун дип укыйбыз. Ә менә каян беләчәкбез без аны шулай итеп укырга кирәк икән? Безнең тәнвиннәребезнең әйләндергән даммасын э, алмаштыра, алмаштырачаклар мим, кечкенә мим хәрефенә. Менә бу безнең аның урнына язачаклар Мим хәрефе. Хәзер без һәрвакыт шушындый кечкенә генә тәнвиннәрдә шушындый кечкенә генә мим хәрефе күргәч, укырга сәмигун дип түгел, сәмигум басирун дип яни нун хәрефен мим хәрефенә алмаштырып, аны иреннәребездә яшереп һәм борын аша чыгарып, тоткарланып, тоткарлап укырга тиешбез.

Кирамин бәраратин кирамин менә монда кечкенә генә э, кираминдә кечкенә генә мим хәрефе анда күренеп тора без шуны күр белән аңлыйбыз монда икләп кагыйдәсен кулланып укырга тиешбез кираминнең урынына н хәрефе урынына мим хәрефен иреннәребездә тотып борын аша чыгарып һәм бераз гына тоткарлап укырга тиешбез

Без шушыны укыганда тагын бер мәртәбә э, кабатлап китәбез, ничек итеп укырга тиешбез? Иреннәребезне әкрен генә куеп, м хәрефен шушы иреннәребездә тотып, борын аша чыгарып, бераз гына тоткарлап укырга тиешбез. Кирамим бәраратин Менә бүгенге дәресебез безнең ахырга якынлашты. Әгәр инде сез шушы материалны төшенеп аңлап калсагыз, сез бүгенге дәресне бик яхшы үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахматуллахи вә бәрәкәтүх.